Dir Dammen an Dir Hären, ech géing vläit ufänken mat eiser Pressekonferenz, vläit an enger ongewéinlecher, mat enger ongewéinlecher Ausso. Ech géif gären äntwerten op eng Fro, déi ech nach guer net gestallt kritt hunn. Dach, d'Regierung huet och nach aner Problemer wéi sech mam Sport ronderëm ze setzen oder ausenaner ze setzen, mee de Sport ass ee wichtege Bestanddeel vun der Exit-Strategie vun der Regierung an dofir hu mer och decidéiert dës Pressekonferenz ze maachen. Ech si mer bewosst an hunn och Verständnis, dass ganz vill Leit am Moment aner Problemer hunn, fir iwwert de Sport ze diskutéieren. mee anerersäits gëtt et awer och Dausenden an Dausende Leit hei am Land, déi op konkret Äntwerte waarden. An ech wäert probéieren, dat elo esou gutt wéi méiglech ze maachen. An deene leschten Deeg a Wochen ass am Sportsberäich extrem vill geschafft ginn. Ech wëll dofir och alle Mataarbechter, och engersäits vu mengem Ministère, anerersäits awer och de Leit vum COASL, vum LIPS, vum Sportslycée, vun der Coque, vun der Sportpress an och vun der Sportsmedezin e ganz grousse Merci ausdrécken. Vill Benevoller an de Federatiounen hunn an deene leschten Deeg a Woche méi wéi Iwwerstonne geleescht, fir mat eis zesummen Ausweeër aus der Covid 19 Kris fir de Sport ze sichen. A mir waren alleguerten an enger Saach eens, et geet drëms, de Schued vun der Lëtzebuerger Sportsbeweegung esou kleng wéi méiglech ze halen. A mir waren eis eens, op eng nei Situatioun och mat neie Konzepter ze reagéieren. Mir wäerte ganz sécher d'Rad hei zu Lëtzebuerg net an alle Beräicher nei erfannen. Dofir hu mer och ganz bewosst eis ëmgekuckt, wat am Ausland un Erfarunge gemaach ginn ass, wat u Konzepter ausgeschafft ginn ass, wat un neien Ideeë konstruéiert ginn ass. Mee mir hunn ni aus den Aen verluer, dass d'Situatioun zu Lëtzebuerg awer eng ganz spezifesch ass, an dat esouwuel wat den Sport ugeet, wéi och wat déi sanitär Situatioun hei am Land ugeet. Ech mengen, mir wëssen alleguerten, dass mer hei zu Lëtzebuerg mat engem relativ héijen Infektiounsgrad ze dinn haten. Anescht zum Beispill wéi eis direkt däitsch Noperen aus Rheinland-Pfalz, wa mer elo zum Beispill d'Géigend vun Tréier kucken, déi wesentlech besser ewech komm si wéi mär. Mee virun allem hu mer ee Problem hei zu Lëtzebuerg, deen déi grouss Länner net an deem nämmlechte Mooss hunn. Wann bei eis een Hotspot entsteet vun Infektiounen, dann hu mer net déi Rückzugsbereedler, op déi aner Länner kënnen zeréckgräifen. Dofir war et, mengen ech, ganz kloer, dass déi gesamt Politik vun der Regierung sech vun engem Mot d'ordre leede gelooss huet, an dat ass de Prinzip vun der Précaution, Virsiicht geet iwwer alles. Bekanntlech, an dat weess jiddwereen, ass jiddwereen, wann d'Schluecht bis geschloen ass, Generol. Da wëssen och vill Leit et besser oder wéi een et besser gemaach hätt. Wann haut eis Leit virwerfen, dass mer ze vill virsiichteg waren, dann kann een dee Virworf assuméieren. Mee mer hunn e rouegt Gewëssen, well mer wëssen, dass eis Approche vun der Virsiicht Dosenden an Dosende vu Mënscheliewe gerett huet. An net méi spéit wéi haut de Moien konnte mer an enger éischter Etüd liesen, wat geschitt wär, wa mer e Laissez-faire walte geloss hätten, wéi dat an anere Länner de Fall wär. Da wäre mer haut net bei 100 Doudeger, wat schonn e ganz héije Bluttzoll ass, mee da wäre mer bei Dausende vun Doudegen hei am Land gelant. Dat wollte mer net an dofir ass déi Politik gemaach ginn, déi gemaach ginn ass. mee och sportlech differenzéiere mer eis vun der Situatioun am Ausland. Och zu Lëtzebuerg si bei verschiddene Sportaarten, an dat wësse mer, an der Tëschenzäit vill Suen am Spill. Mee, och dat sollt een awer kloer ervirsträichen, den ekonomeschen Drock op de Sport ass a kengem Verhältnis zu deem, wat am Ausland üblech ass. D'Beispill vun der däitscher Fussball-Bundesliga ass jiddwerengem am Kapp, wa mer héieren, dass et do ëm 750 Millioune geet, reng wat d'éischt an zweet Bundesliga ugeet. Clibb sinn do éischter Wirtschaftsunternehmen ewéi Veräiner an deem Sënn, wéi mär se hei zu Lëtzebuerg kennen. A wann elo an Däitschland a kuerzer Zäit solle Geeschterspiller organiséiert ginn, da geet et, vläit och drëms sech emol enker d'Fro ze stellen, geet et hei net drëms méi drëms de Rubel rullen ze lossen ewéi de Ball? Zu Lëtzebuerg si mer net an deeër Situatioun. D'Federatioune si fräi an hiren Decisiounen. Et gëtt kee politeschen Drock an et gëtt och kee wirtschaftlechen Drock. Lëtzebuerg. An doriwwer kënne mer houfreg sinn. An hir Federatiounen, virun allem an eisem Land, hu sech bei allen Decisiounen leede geloss vun enger ganz mënschlecher Appreciatioun a virun allem vum Prinzip, de Schutz vum Sportler, de Schutz vum Begleeder an de Schutz vum Trainer steet un éischter Stell. An dat ass vun de Federatiounen selwer komm. Dat ass hinnen net imposéiert ginn. mee se hunn dat aus fräier, autonomer Decisioun eraus esou decidéiert. An dat ass ee Grond méi, datt een als Sportsminister kann houfreg sinn op d'Federatiounen an déi Leit, déi an deene Federatiounen schaffen. Nieft dem Federatiounssport gëtt et selbstverständlech och de Breedesport. Dat ass jiddwereen Eenzelne fir sech, deen an enger net organiséierter Form fir seng Gesondheet, fir säin Wuelbefannen wëll Sport dreiwen. An ech ënnersträichen, dass am Géigendeel zu deem, wat am Ausland war, eng Rei vu Grondsportaarten zu Lëtzebuerg zu kengem Moment verbuede waren, trotz eiser besonnerer sanitärer Situatioun, vun där ech virdrun geschwat hunn. An ab nächste Méinden, an doriwwer freeë mer eis ganz vill, kënne mer e ganz grousse weidere Schrëtt no vir maachen. Merci. Wiederhuelen dat dann nach eng Kéier ab nächste Méinden an doriwwer freeë mer eis alleguerten. Kënne mer ab dem Eeleften, des Fënneften, e ganz grouse Schrëtt no vir maachen. Am Prinzip sinn dann all Sportaarten am Fräien erlaabt, mä, an och dat soll ganz kloer gesot ginn, verschidde Konditioune mussen agehale ginn. Éischtens et däerf kee Kierperkontakt stattfannen, zweetens, et dierft net ënner Form vu Competitiounen oflafen, drëttens, et dierfe keng Zuschauer dobäi sinn, a véiertens, d'Duschen a Vestiairen bleiwen zou, a last but not least, all Schwämmen am Land, ob baussen oder bannen, bleiwen nach zou. Fir den organiséierte Sport. ass kloer, dass deen am Prinzip vun deene Lockerungen net ausgeschloss ass, mä mär denken drun, fir all Sportaart en ugepasstent Zousazkonzept auszeschaffen. Dofir hu mer schonn d'lescht Woch, oder besser gesot schonn Enn Abrëll, also scho méi wéi d'lescht Woch, eng Circulaire un d'Federatiounen geschéckt, déi e groussen Echo fonnt huet. 27 vun 53 ugeschriwwene Federatiounen hunn eis e praktescht fäerdegt Konzept zeréckgeschéckt. Och dat weist dat grousst Verantwortungsbewosstsein, wat an eise Federatiounen do ass. Et ass kloer, dass déi Konzepter, vun deenen ech elo grad geschwat hunn, zesumme mat de Federatiounen sollten ausgeschafft ginn. Zu kengem Moment War et ugeduecht, dat vun uewen erof vum Ministère aus dem Büro ze imposéieren, mee mär hunn d'Zesummenaarbecht mat de Federatioune ganz besonnesch gesicht. Mär hunn natierlech och eis Sportsmezinner, natierlech och den COSL an natierlech och de LIPS sou wéi eis Leit vum Ministère an d'Ausschaffung vun deene Konzepter ageschloss. Ech ginn dovun aus, dass mer do laanscht kommen an kierzester Zukunft all deene Konzepter eng reglementaresch Basis ze ginn. Dat wier jiddefalls mäi Wonsch. Mer wëssen, dass mer am Sport mat ganz villen disziplinéierte Leit ze dinn hunn, déi wëssen, dass d'Gesondheet muss geschützt ginn. An deen Wonsch ass och de Moien an der Chamberkommissioun vun alle Fraktiounen gedeelt ginn. Hoffentlech also ginn déi Reklmatiounen esou ugeholl, wéi mer eis dat erwënschen, sou dass mer dolaanscht kommen, fir eis do mussen op eng reglementaresch Basis ze beginn. Ech soen awer och, dass, wann eis dat net geléngt, mer net wäerten dolaanscht kommen, och ganz konkret reglementaresch Regelen dann ebe festzelennen. Dat iewescht Gebot, an ech hat et virdru scho gesot, muss ëmmer erëm sinn, de Schutz vun den Athleten. D'Gesondheet steet iwwer allen anere Consideratiounen. Bei där nämmlechter Approche oder mat där nämmlechter Approche si mer ausgaange bei der Réouverture vun der Coque, déi jo schonn de véierte Mee fir Spëtzenathlete méiglech ginn ass. Mir maachen dat nämmlecht bei der Reouverture vum Sportlycée, deen fir d'Premièresklassen, wéi alleguerten d'Lycéeën am Land, schonn de véierte Mee ugefaangen huet a wou ab dem eelefte Mee och déi aner Klasse wäerten nokommen. An der Praxis wäerte mer fir de Sportlycée ab den uechtzéngte Mee eng Derogatioun spille loossen. Wann d'allgemeng Regel déi ass, dass bis zum Enn vum Schouljoer an de Schoule kee Sport wäert stattfannen, wäert dat fir de Sportlycée anescht organiséiert ginn. Ab dem 18 Mee, ech hat et gesot, gëtt do e spezielle Sportprogramm un d'Lafen bruet. Konditiounen, ënner wéi enge Bedéngungen dat ka festgemaach ginn oder wéi dat kann oflafen, sinn ausgeschafft ginn, zesumme mat de Federatiounen. An och hei war ëmmer erëm de Schutz vun den Athleten, vun de Proffen a vun den Traineren eis éischt Zil. An éier ech op den Detail kommen, wéi dat souwuel an der Coque wéi och am Sportlycée ofleeft, wëll ech eng Saach kloer stellen, wat den allgemenge Fräizäitsport ugeet. D'Regierung kann an huet decidéiert, dass all Sportinfrastrukturen zou sinn. Mee d'Regierung kann a wëll och net decidéieren, dass wa se ab dem eelefte Mee kënnen opmaachen, dass se dann automatesch och alleguerten op sinn. Hei huet dat lescht Wuert ëmmer nach de Proprietär. Dat ass a ganz ville Fäll sinn dat d'Gemengen, mee et ass och a ganz ville Fäll, dass Sportinfrastrukturen och am Fräien an der Hand vu Privatleit sinn. Si hunn a behalen dat lescht Wuert, ob si opmaachen oder ob si zoumaachen. Domatter wëlle mer net eis Verantwortung op aner Leit ofdrécken. Mee mär wëllen eis un déi bestehend Gesetzer halen, engersäits d'Gemengegesetz, wat d'Prerogative vun de Gemenge ganz kloer bestëmmt, an anerersäits natierlech d'Privatrecht an d'Recht vun der Proprietéit vun den Eenzelen net touchéieren. Ab dem véierte Mee, ech hat et gesot, si fir Spëtzesportler Trainingen an der Coque erlaabt. Vläit ass et wichteg eng Kéier kloer ze stellen, wéi d'Selektioun vun deene 25 Athlete gemaach ginn ass, déi vun dëser Méiglechkeet kënnen profitéieren. Déi Selektioun ass eenzeg gemaach gi vum COSL zesumme mam LIPS an zesumme mat de Federatiounen. De Ministère wäert sech do net amëschen, ganz einfach well et net zu senge Prerogative gehéiert. Déi technesch Reprise awer ass wochelaang virdrun preparéiert ginn, engersäits erëm tëschent LIPS an COSL, de Sportmedeziner, der Coque an och de Leit vum Ministère selbstverständlech. Och hei erëm, éischte Prinzip ass d'Sécherheet. Ech wëll an deem Kontext e ganz spezielle Merci lassginn un d'Leit vun der Coque, déi Ausserwéinleches geleescht hunn, fir datt dat alles méiglech ginn ass. Mir hunn och fir de Sportbetrib an der Coque, de reduzéierte Sportbetrib an der Coque, eng ganz Rei vun Regeln opgestallt. An ech wëll déi hei eng Kéier ganz kloer zum Ausdrock bréngen. Engersäits, an dat hat ech scho gesot, dass ausschliisslech fir ausgewielten Athleten, de LIPS huet och fir alleguerten déi Athleten eenzel e Stonneplang mat Trainingszäite fir all Athlet Ausgeschafft mat dem Zil, sou wäit wéi méiglech d'Renconteren, also d'Zesummentreffen, ze verhënneren. Et ass och esou, dass all Athlet, wann en erakënnt, vun enger Infirmière betreit gëtt, jiddefalls am Ufank vun der ganzer Aktioun, wou em erkläert gëtt, him a sengem Accompagnateur, dem Trainer oder wien et dann och ass, wéi d'Hygiènesmesuren, déi nei Hygiènesmesuren an der Coque ze handhaben sinn. ass och ëmmer op d'mannst ee Vertrieder vum LIPS do fir d'Surveillance ze maachen, haaptsächlech an eisem High Performance Zenter, wat och dee grousse Virdeel huet, dass Sportler och kënnen alleng an den High Performance Zenter eragoen, well dann ëmmer eng zweet Persoun dobäi ass, also ee vum LIPS, wat opgrond vun deene Sécherheetsbestëmmungen, déi mer ëmmer haten, souwisou muss. de Fall sinn. Et däerf keen alleng an engem Zenter sinn, och onofhängeg vun der Covid 19 Pandemie, eben aus Sécherheetsgrënn. Et sinn och iwwerall an der Coque Affichen opgestallt ginn, déi ëmmer erëm drops hiweisen, datt de sozialen Distanciement anzehalen ass, datt all Geräter mat deene geschafft gëtt desinfektéiert musse ginn, datt d'Geste barrièren, déi allgemeng gëllen, och an der Coque strengstens mussen agehale ginn. Et däerfen och am HCR maximum 5 Leit erakommen, dat sinn héchstens 3 Athleten an zwee Traineren. An deene méi groussen Installatiounen ass et méiglech, dass béis zu 7 Leit zesumme sinn, also an der Arena vun der Coque, am Gymnase vun der Coque, och am Dëschtennissall, wou wéi gesot bis 7 Leit maximal kënnen zesumme dann dra sinn. Gestes barrièren, ech hat et virdru scho gesot, mussen strengstens agehale ginn. De Judosall ass aus erklärbare Grënn an novollzéibare Grënn zou, genau esou wéi all Vestiairen an all Duschen. D'Coque assuréiert dann och op hir Initiativ d'Desinfektioun vun allen Equipementer a vun den Toiletten. Am Prinzip ass et och esou, dass all Sportaarten, déi ee kann doheem maachen oder am Fräien kënne gemaach ginn, dass déi elo net zu dësem Moment an der Coque gemaach gëtt ginn, wat eis natierlech erméiglecht, nei Athleten an déi Lëscht vun deene 25 mat ze integréieren. D'Zone de musculation bleift och ganz kloer oder gëtt ganz kloer getrennt vun der Zone endurance, also déi vun der Ausdauer. Do gëtt eng physesch Trennung virgeholl. Ausserdeem gëtt probéiert, wou et nëmme méiglech ass, ëmmer erëm frësch Loft eranzeloossen. D'Sportler sinn och gehalen, zu all Moment hir Mask unzehalen, genau sou wéi d'Accompagnateuren, an nëmme wärend dem Training selwer däerf d'Mask ausgedoe ginn an d'Sportler musse 5 Meter Distanz ee vun deem aneren halen, beim Training gutt verstanen. Doheem bleiwen ass och ugesot. Fir déi Sportler, déi sech net gutt fillen, déi sollen och direkt Kontakt ophuele mat der Sportklinik vum CHL, wa se giffen eventuell Symptomer vun enger Covid 19 Infektioun verspieren. Et ass hinnen och ugerode ginn, nëmmen alleng mam Auto an d'Coque ze kommen, also net zesumme fir dohinner trainéieren ze goen an och net zesummen erëm heem ze fueren. Et geet drëms, all noe Kontakt ze vermeiden, ech hat et virdru scho gesot, zwee Meter an der normaler Aktivitéit a mindestens fënnef Meter, wa se beim Training am Gaang sinn. D'Accompagnateure fir hiren Deel mussen de Mask ëmmer unhalen. Dir sidd och invitéiert, fir d'Hänn ze wäschen, virun an no all Training. d'Equipementer och selwer ze desinfizéieren, virun allem sech och net dann mat der Hand an d'Gesiicht ze fueren, wa se den Training eriwwer hunn, an dann déi allgemeng Reegelen, déi an der Tëschenzäit all Mënsch kennt, net einfach an d'Géigend houschten oder néitsen, mee wann et da muss sinn, an den Ielebou oder am beschten an e Pabeierduch. Pabeierdicher ginn och geholl, fir de Schweess ofzebotzen. Et ass ganz kloer gesot ginn, dass se net sollen hiert eegent Duch benotzen. Dann ass och gesot ginn, dass ee muss oppassen, dass se net deshydratéieren, vill Waasser drénken virum Training a wärend dem Training an da selbstverständlech op hir allgemeng Hygiène oppassen, vill schlofen a virun allem dofir suergen, dass se genuch Erhuelungsphasen hunn. Dat si mengen ech allgemeng Reegelen, déi och ausserhalb vun der Covid 19 Pandemie gëllen. Ech hunn dës Reegelen ganz bewosst opgezielt, well ech mengen, dass och déi Leit, déi elo net zu de Spëtzesportler gehéieren, mee déi sech awer wëllen sportlech betätegen, jiddwereen eenzele fir sech vun eenzele vun dëse Regeln eppes kann ofschneiden a se och bei sech selwer uwenden. Wann en dat mécht, da schützt en sech selwer an e schützt domatter och aner Leit. Beim Sportlycée si mer änlech virgaangen. Och do gouf an enger exemplarescher Zesummenaarbecht téschent de Leit vum Sportlycée dem Ministère, de Federatiounen, dem COSL an de Sportsdokteren nei Konzepter ausgeschafft. De Sportlycée, an dat soll een net vergiessen, ass an éischter Linn eng Schoul. Dofir mécht en d'Dieren, wéi alleguerten déi aner Lycéeën, oder huet en d'Dieren, wéi alleguerten déi aner Lycéeën, fir d'Primaires, fir d'Premièresschüler schonn de véierte Mee opgemaach an déi Schüler vun den anere Klasse wäerten den eeleften, des fënnefte Nokommen. Duerno era awer, an ech hat et schonn ugedeit, ab dem uechtzéngte Mee, wann alles riit leeft, wäerte mer an der Derogatioun zu anere Lycéeë fonctionnéieren an och sportlech Aktivitéite méiglech maachen, selbstverständlech och do ënner spezielle Sécherheetsvirkéierungen, déi ausgeschafft gi sinn mat all deene Partneren, déi ech virdrun ugeschwat hunn. Dofir nach eng Kéier e spezielle Merci un d'Federatiounen, déi e ganz grousst Verantwortungsbewosstsäin gewisen hunn, fir kënnen dat heiten ze realiséieren. Am Sportlycée gëtt et 19 Sportaarten a 16 Federatiounen, déi implizéiert sinn. All eenzel Sportaart huet praktesch en eenzelt Konzept. Ech kann se an dësem Kader onméiglech alleguerten opzielen. Mee ech wëll awer och soen, dass mer eng allgemeng Opdeelung gemaach hunn, eng allgemeng Differenzioun an dräi Kategorien, engersäits déi mat engem niddrege Misiko, dann déi mat engem mëttlere Risiko an anerersäits déi Sportaarte mat méi héijem Risiko. Ech giff dofir dräi Beispiller ginn. Ech huelen de Fiederball, deen als niddreg Risiko ageschat ginn ass. Do ass d'Regel déi, dass d'Distanz Eng allgemeng Reegel, Ëmmer muss 5 Meter zu anere Spiller sinn, mindestens zwee Meter zum Training. Et däerfe maximal 4 Spiller an eng Hal, et däerf maximal een Trainer zwee Spiller betreien. Selbstverständlech och hei ëmmer déi streng Hygiènesmoossnamen, déi spillen. All Spiller kritt och seng eege Fiederbäll an ass invitéiert nëmme mat deenen ze spillen an et däerfen nëmme maximal zwee Spiller pro Terrain aktiv sinn. Als zweet Sportaart hu mer de Basket, déi als mëttlere Risiko agestuuft gi sinn. Och hei d'Distanz kloer, wann een net trainéiert, ëmmer zwee Meter, maximal zwee esou vill Spiller an enger Hal, wéi et Basketgallkierf an der Hal gëtt. Ee Kuerf pro Spiller, dat ass d'Reegel an all Spiller huet och säin eegene Ball. däerf kee Kontakt mat aneren Trainingsgruppe sinn, d'Bäll sinn ëmmer erëm ze desinfizéieren, et däerfe keng Matcher gespillt ginn, och net en Eent géint Eent oder en Zwee géint Zwee. Et ass verbueden, Päss ze spillen, et gi keng Rebounten trainéiert, anerersäits awer däerf mat der berüümtener Shotting Gun geschafft ginn. Als drëtt Sportaart an engem mat méi héijen Risiko, wat vill Leit wäert Erstaunen, an ech muss zouginn, datt ech als Net-Expert och erstaunt gi war, datt de Volleyball mat engem héije Risiko agestuuft ginn ass. An dofir ass et och esou, datt och am Sportlycée kee Volleyball wäert trainéiert ginn, mee datt déi Schüler, déi vum Volleyball aus an de Sportlycée delegéiert sinn, sech musse reduzéieren op d'Ausdauer, de Kraafttraining an d'Koordinatioun. Déi nämmlecht Reegel, an dat ass eppes, wat wichteg ass, well dat dann erëm an der Fräizäit oder an deene Sportaarte gëtt, déi een och haaptsächlech dobausse mécht, deen nämmlechte Risikogrupp zielt och fir de Beachvolleyball. Eng allgemeng Bemierkung, déi elo net direkt eppes mam Sportlycée ze dinn huet. Fir op de Sportlycée dann zeréckzekommen, wëll ech soen, dass dat, wat u Sport gemaach gëtt, an Zukunft fakultativ ass. Et ass also keen gezwongen dat ze maachen an déi Sportaktivitéite fannen och statt ausserhalb vun dem normale Schoulzäiten. Sportlycée seng Schoulzäite si reduzéiert vun 8 Auer moies op 12 Auer 25 mëttes. Duerno, an ech betounen nach eng Kéier, fakultativ, kënnen d'Sportler dann an zwou Gruppen hir sportlechen Aktivitéiten op deene verschiddene Siten nogoen. Engersäits vun eng bis zwou Auer an anerersäits vun hallwer dräi bis hallwer véier. Et ass och kloer, dass mer fir déi Schüler, déi nach net volljäreg sinn, dass do d'Averständnis vun den Eltere muss virleien. An de Sportlycée huet eis nach virun enger hallwer Stonn bestätegt, dass dofir d'Elteren alleguerte wäerten ugeschriwwe ginn. Wichteg ass natierlech bei alle spezielle Reegelen, déi mer opstellen, dass déi allgemeng Reegele vum Confinement och nach ëmmer agehale ginn. De Ministère huet mam COSL zesummen eng Lëscht ausgeschafft vun 32 Sportaarten, déi am Fräien normalerweis praktizéiert ginn. Déi Lëscht kënnt Der och um Site vum Sportministère noliesen. Ech wëll awer hei ganz kloer ënnersträichen, dass dat net heescht, dass een alleguerten déi Sportaarten ouni Problemer dobausse ka praktizéieren. Et soll ee sech an der Literatur, et soll een an der Literatur noliesen, wat fir eng spezifesch Recommandatiounen hei ausgesprach ginn. Et soll ee sech op déi Konzepter vun deene jeeweilege Federatiounen, wa se da schonn do sinn, och bezéien. Ech verweisen dofir nach eng Kéier op déi Konzepter, dass jiddwerengem Eenzelne seng Verantwortung, wéi e mat deenen neie Fräiheeten ëmgeet. Allgemeng wëll ech nach soen, dass mer dovun ausginn, dass mer kuerzfristeg d'Konzepter vun alle Federatioune kënnen zesummeféieren an dass, wa mer déi alleguerten hunn, dat natierlech eng immens gutt Viraussetzung ass, fir och weider Schrëtt an den Deconfinement kënnen ze maachen. Dat hänkt natierlech, an dat weess all Mënsch, vun der Entwécklung vun der sanitärer Situatioun of, wéini dass mer déi Schrëtt kënnen maachen. Wa mer déi Schrëtt kënnen maachen, déi ech elo grad hei virgestallt hunn, dann ass et awer och esou, dass dat nëmme méiglech ass, well mer eng grouss Disziplin an der Gesellschaft haten. Wär déi net gewiescht, da wier dat, wat mer haut kënne publizéieren, net méiglech gewiescht. Vun Ufank un hu mer hei zu Lëtzebuerg méi op de Sport gesat wéi aner Länner. Ech hat et am Ufank gesot, eng Rei vun Aktivitéiten, déi an anere Länner verbuede waren, ware bei eis zu all Moment erlaabt. Mir hunn awer och en Internetsite, activedoheem. Lu, en place gesat, deen e Risenerfolleg ass, wou mer iwwer 45.000 Klicken an der Tëschenzäit huet, iwwer 170.000 Säiten, déi schonn opgeruff gi sinn. Och do alle Bedeelegten, déi dat doten ausgeschafft hunn, e ganz, ganz grouse Merci a virun allem och deene grouse bekanntene Sportler aus eisem Land, déi sech bereet erkläert hunn, do matzemaachen. Ech hunn haut de Moie schonn an der Sportskommissioun erkläert, dass mer mat Sécherheet dëse Site wäerte weiderfueren, och iwwert d'Durée vun der Pandemie eraus. An da wëll ech och un déi grouss Zuel vu Leit erënneren, déi Sport am Fräien zu all Moment vun der Pandemie bis elo gemaach hunn. Dat weist, dass de Sport zu Lëtzebuerg ganz déif an eiser Gesellschaft verwuerzelt ass, an doriwwer kann een als Sportsminister sech natierlech nëmme freeën. Soen Iech villmools Merci an sinn natierlech elo bereet op Är Froen ze äntwerten.

De Fall vu Wuhan, wou et jo Diskussioune ginn, datt wärend de Militärspiller d'lescht Joer am Oktober, wou Der och selwer derbäi waart, datt do eventuell Athleten infizéiert goufen, ass et d'Fro, wëllt Der Iech selwer zum Beispill och analyséieren, also Är Blutt analyséiere loossen, ob Dir Antikierper eben do entwéckelt hutt, fir villäicht erauszefannen, ob, wouhan an déi militäresch Spiller do eben eng Roll gespillt hunn, och an der Verbreedung eventuell, quitte datt ee villäicht iwwer d'Originne vill Diskussiounen hat. Mee hutt Der eigentlech wëlles, esou eppes ze maachen? Sinn do Diskussiounen och mat der Arméi amgaangen?
Vläit zu der éischter Fro vun de Fitnesszentren, déi si jo net aus reng sportlechen Iwwerleeungen decidéiert ginn, datt se déi net opmaachen, mee déi stinn op deeër Lëscht vun deene Commercen, déi vun der allgemenger Ouverture ausgeschloss sinn. Et ass mer kloer, datt do eenzel Betriber, sou wéi alleguerten déi Betriber, déi och ab dem eelefte Mee net kënnen opmaachen, riskéieren a Schwieregkeeten ze kommen an dofir spille fir si déi Instrumenter, déi mer en place gesat hunn, fir hinnen ënnert d'Äerm ze gräifen, notamment de Chômage partiel, wéi fir all déi aner Betriber och. Déi zweet Fro bezitt sech op Wuhan oder vläicht nach allgemeng. Dir hutt selwer gesot, et si verschidde Däitsch, an verschidden däitsche Bundeslänner ginn se op, an aneren net. Mir waren der Meenung, an och wann ee gesäit, wéi eng extra Mesure mer en place gesat hu fir de Sportlycée, wéi eng extra Mesure mer en place gesat hu fir an der Coque de Sport kënnen ze maachen, dass et relativ onméiglech wär fir déi tel quel zu dësem Moment an de Fitnesszenteren ëmzesetzen. An dofir ware mer der Meenung, dass se nach sollten zou bleiwen. Mee nach eng Kéier, Si kréien natierlech, wéi all déi aner Betriber, och hei ënnert d'Äerm gegraff, fir dass se déi schwiereg Zäit kënnen iwwerstanen. Zu Wuhan, ech mengen, dass eng gewëssen Diskussioun doriwwer entstanen ass. Dir hutt et richteg gesot, ech war selwer op der Plaz mat eiser Lëtzebuerger Delegatioun. Ech muss Iech soen, dass ech mer ganz schlecht ka virstellen, dass effektiv zu deem Zäitpunkt schonn gewousst wier, dass dee Virus do schonn ënnert de Leit wär. Mir hunn ënner anerem a ville Sitzungen zesumme gesat mat ville Sportsfonctionnairen aus ganz ville Länner. Mir hunn ënner anerem de chinesesche President Xi Jinping op der Plaz gesinn. Do waren absolut keng Sécherheetsmesurë virgesinn, ausser déi, déi een natierlech normalerweis hëlt, fir d'physesch Sécherheet ze garantéieren, mee keng extra Precautioune geholl ginn, wat elo déi sanitär Virsiicht ugaange wär, soudatt ech mer also absolut net ka virstellen, datt d'Chinesen zu deem Zäitpunkt gewousst hätten, datt de Virus ënnert de Leit wär. A wann Der mech perséinlech freet, ob ech bereet wär, en Test ze maachen, fir ze kucken, ob ech Antikierper hätt, da soen ech Iech direkt jo. Firwat sollt ech dat net maachen, wann dat géing dozou bäihëllefen, fir déi ganz Fro do opzeklären? Da wär ech ganz gäre bereet, mech do zur Verfügung ze stellen. Där muss de Mikro huelen, well soss héieren d'Leit net.
Déi Fro, déi ech och gestallt hat, war par rapport zu den Athleten, déi eeben och dohanne waren, ob een elo haut kéint villäicht eventuell Bluttanalyse maache fir Antikierper ze fannen an ob et do Diskussioune gëtt mat der Arméi eventuell. Ech mengen, et ass jo hei net nëmmen d'Arméi, mee et ass virun allem jo och d'Regierung, der Arméi. Mir sinn an engem Land, wou der Arméi nach ëmmer e Minister virsteet. Mir hunn eng Question parlementaire gestallt kritt vun enger Deputéierte a mir wäerten déi och kuerzfristeg beäntwerten. A wann dat dote sollt en Element sinn, wat méi Kloeerheet bréngt, dann schléissen ech dat net aus, mat dem Averständnis vun deem jeeweilege Sportler selbstverständlech.

Nee, ech mengen, et ass eréischt elo, wou déi Fro opkomm ass, dass de Verdacht vu verschiddene Leit ausgedréckt ginn ass, dass de Virus schonn am Oktober 2019 zu Wuhan gewiescht wär. Wann, wéi gesot, sech elo d'Fro giff stellen, ob ech mech perséinlech géing teste loossen, fir mech selwer kann ech alleng decidéieren a soen, jo, ech hunn domatter kee Problem, a wann dat kéint eppes zur Opklärung vun der Fro bäidroen a mam Averständnis vun den Athlete kéint een sech och virstellen, dass esou Tester géife gemaach ginn.
Dir hutt elo op der Pressekon-, also ech sinn d'Carole Schimmer vum 100,7, Dir hutt virdrun op der Pressekonferenz gesot, dass et ganz vill Detailer gëtt an esou, datt och Privatleit sech eeben dorunner kéinten halen, zum Deel an esou. Wie wëll da d'Leit elo informéieren? Well dat ass jo extrem komplex a schonn fir eng Mask unzedoen ass et fir verschidde Leit e bësse vill. Wie wëll der eigentlech elo eng, hutt der wëlles do eng Informatiounscampagne ze lancéieren oder, well et si jo interessant Donnéeën do derbäi,
Also mat Sécherheet wäerte mer, wa mer déi Konzepter, vun deenen ech virdrun geschwat hunn, wa mer déi alleguerten zesummen hunn, da wäerten déi iwwert de Wee vun de Federatiounen, well et si jo u sech de Federatiounen hir Konzepter, déi se zwar mat eiser Mathëllef a mat eiser Berodung natierlech ausgeschafft hunn, wäerte mer déi natierlech an d'Sportswelt eran delegéieren. Mir wäerten all Veräin dann iwwert hir Federatioun déi Recommandatiounen wann et da bei de Recommandatioune bleift, zoukomme loossen. Ech mengen, dat ass ganz evident, well soss hu mer eis vill Aarbecht gemaach an et bréngt näischt. Anerersäits ass dat natierlech och e Grond vun der Pressekonferenz vun haut, wann ech dovun ausginn, datt vill Leit de Sport vläicht net als éischt interesséiert, weess ech awer, datt haut ganz vill sportinteresséiert Leit haut nokucken. An dofir hunn ech ganz konkret Deen Opruff gemaach, informéiert Äech selwer am Internet, well mär si jo net déi eenzeg, déi esou Konzepter ausschaffen. Se gi praktesch an allen Nopeschlänner gëtt dat esou gemaach. Informéiert Äech selwer an selbstverständlech eis Servicer stinn ëmmer fir Nofroen zur Verfügung.

Elo ass et jo emol esou, datt wa mer déi Sportsfederatioune kucken, déi am éischten wäerte vun europäesche Competitiounen betraff sinn, datt dat normalerweis de Fussball ass. An de President vun der Federatioun huet jo och schonn dorobser higewisen. Mat deeër Etapp, déi mer e Méinden ufänken, ass et jo theoretesch méiglech, och schonn éischt Traininger ze maachen. Ënnert deene Sécherheetsbestëmmungen, déi allgemeng gülteg sinn, däerf kee Kontakt sinn, ënnerenaner muss eng Distanz gehale ginn, ee vun deem aneren, et däerf keng Competitioun sinn. Ech mengen, déi Reegelen, déi ziele jo net nëmme fir de Sport, awer ganz speziell fir de Sport. Et gëtt jo och do schonn Trainingskonzepter aus dem Ausland, déi ee ganz einfach kann iwwerhuelen, fir déi Traininger och hei zu Lëtzebuerg ze organiséieren. A wa mer dann esou wäit sinn, dass d'Datume feststi vun den europäesche Kompetitiounen, an ech ginn nach ëmmer ganz fest dovun aus, dass de Fussball deen ass, deen am éischte concernéiert ass, da wäerte mer eis selbstverständlech mat der Fussballfederatioun zesummesetzen a wann et da muss sinn, och no Ausnameregelunge kucken, fir dass déi Matcher kënne stattfannen, awer ëmmer erëm ënnert der Prämisse, dass déi sanitär Situatioun et dann och zouléisst.
Vum Tageblatt. Ech hu just eng Verständnisfro, dat wat Der op de Sportlycée bezunn hutt, mat den, zum Beispill am Basket, datt een den Abstand muss halen, mat esou vill Kierf an der Hal. Ass dat och fir den allgemenge Basket, gëllt dat och dofir? Jo, ech menge selbstverständlech gëllt dat. Den allgemenge Basket ass jo normalerweis, gëtt deen an der Hal gespillt, an den Halen, d'Hale sinn nach zou. Ech mengen, och dat soll ganz kloer sinn. Normalerweis si mer net an enger Situatioun, wou elo erëm an den Halen kann trainéiert ginn, well d'Halen duerch de Règlement de crise zou sinn. D'Hale sinn obligatoresch zou, sou wéi och all Schwämmen am Land. Dofir stellt d'Fro sech net direkt. Mee wann d'Halen erëm eng Kéier opginn an enger nächster Phas, dann ass et natierlech esou ugeduecht, dass déi Konzepter, déi mer mat all Eenzelfederatioun ausgeschafft hunn, dass déi dann och ugewannt ginn. Vläit dann erëm adaptéiert op eng nei Situatioun, mee am Moment sinn et déi Konzepter, déi mer mat de Federatiounen ausschaffen.

Et ass schwéier aschätzen. Ech mengen engersäits, datt et richteg ass, wat Der sot, datt mer ganz vill Leit op de Stroosse gesinn hunn, déi entweder Jogging gemaach hunn oder sech mam Vëlo beginn hunn. Et sinn och ganz vill Leit, déi einfach spadséiere gaangen, déi wandere gaange sinn, déi dat och als Sportaart entdeckt hunn. Mee et ass schwéier aschätzen, ob dat unhält an ob déi Beweegung do, ob mer déi kënnen eriwwerretten a besser Zäiten. Ech géif mer et selbstverständlech wënschen, mee ech kann awer keng Garantie dofir ginn. Mee effektiv, 't ass wouer, et gesäit ee ganz vill Leit Sport maachen, och déer, déi et bis elo nach net an deem dote Mooss gemaach hunn. Ech selwer gehéiere leider net dozou, ech muss mech nach ëmmer op mäin Indoor-Cycling reduzéieren. Mee et gesäit een awer ganz vill Leit, déi elo dobaussen Sport gemaach hunn, an ech hoffen, dass dat unhält. An virun allem, wat positiv ass, et gesäit een och ganz vill Kanner dobäi.

Ausser kleng Trainingsinstallatiounen, déi et gëtt, mee per Definitioun gëtt de Golf dobaussen gespillt, ass also méiglech dat ze maachen, mee et ass reduzéiert op d'Aktivitéit vum Golfspillen. Dat heescht also an anere Wierder, dass selbstverständlech de Restaurant an d'Clubhaus mussen zoubleiwen.
Merci.
Keng weider Froen do, da soen ech villmools Merci fir den Interêt.